Zesumme maache si eng Plainte bei der Police. Dofir sinn de Gabriel a seng Eltere bei de Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse geruff ginn, fir datt de Gabriel do seng Aussoe ka maachen.
Voilà, da si mer elo hei an eisem Sall, wou mer d'Vernehmunge maachen. Hei ass en extra Sall, fir d'Vernehmunge vu Kanner a Jugendlechen ze maachen. An hei hänken dräi Kameraen, ech weess net, ob s de déi scho gesinn hues. Voilà, an do hänken nach zwee Kabelen an déi sinn do, fir datt mer och dono Toun hu wa mer dono gefilmt ginn. Wann Dir dann averstane wiert, da géif ech am léifste mam Gabriel eleng schwätzen, mee dat ass u sech Är an dem Gabriel seng Decisioun.
Voilà, da weisen ech Iech de Wartesaal. Mir giffen u sech ganz einfach ufänken, andeem mer eis virstellen. Mäin Numm ass Weffeling Sophie, du kanns Sophie zu mir soen, an ech si Polizistin. Och wann ech keng Uniform unhunn, sinn ech awer eng Polizistin an ech schaffe bei der Protection de la Jeunesse a mir sinn do fir Kanner a Jugendlecher ze hëllefen. An da giff ech dech bieden, dass du dech eng Kéier virstells. Also mäin Numm ass Gabriel, ech wunnen zu Bartreng an ech wunne bei mengen Elteren. Weess du dann och wisous du haut hei bass? Also d'Emma huet e Video vu mär gemaach an dat an den Internet gestallt. Ziel mir mol vum Emma.
Oh hatt wëll ëmmer opfalen. Anscheinend war jo nach een David derbäi, kanns de mer och vun him verzielen? Jo den David dee leeft deem ëmmer hannendrun. Ok.
Du hues mer gesot, d'Emma an David, si hunn dech jo da gemobbt. Ziel mir mol dovunner. Jo, also wann ech am Gank laanscht si gaange sinn, hu se mer am Kuerf gezunn, se hu Frechheete gesot, Saachen, déi net léif waren. An dann, heiansdo hu se dat dann och gefilmt an dunn hu se dat dann deenen anere gewisen. Wéi hues du dech da gefillt, wa se esou eppes gemaach hunn? Net gutt.
Traureg a rosen, dat huet mech wierklech, dat huet mer wierklech zougesan. An dann, wann ech dat richteg verstanen hunn, hunn se dat an de Gruppenchat gesat. Wie war dann nach do alles dran? Nach anerer aus menger an hirer Klass. Wéi hues du dann erkannt, datt dat d'Emma an den David sinn? Anerer, déi an deeër Grupp sinn, déi a menger Klass sinn, mat deenen ech mech besser verstinn, déi hunn du mer dat gewisen an och gesot. an vun do wees ech dat dann och. Wëlls mer soss nach eppes dozou soen? Feelt iech en eppes? Nee, ech mengen dat war alles. Ok, ma da géif ech elo d'Kamera an ausdrécke goen. Du soen ech der villmools Merci, dass de mat mer geschwat hues an da géif ech deng Eltere rëm siche goen.
D'Police schreift e Rapport, nodeems si den David, d'Emma, de Gabriel an aner Zeie gehéiert hunn. De Staatsanwalt huet dorops hin decidéiert, datt déi zwee mannerjäreg Täter sech musse virum Jugendgeriicht wéint Belästegung a Verëffentlechung vu Videoe veräntwerten. Si ginn zesumme mat hiren Elteren dohinner geruff.
Sou, Här Audiencier, rufft mer, wann ech gleeft d'Emma Schmit ass eng Elter eran. Voilà, Dir kënnt Iech sëtzen. Dir schwätzt Lëtzebuergesch? Gutt, dann maan mer dat hei op Lëtzebuerg. Sou, du bass d'Emma Schmit an du wunns an der Staat 2, rue Victor Klein, ass dat esou richteg? Jo. Voilà, dir gëtt reprochéiert tëscht dem Oktober 2022 an dem Abrëll 2023 e Matschüler aus denger Schoul gemobbt ze hunn wéinst sengem Rucksaap, angeeblech well dee déi falsch Mark gewiescht wär. Aus deem Mobbing, deen s du gemaach hues, do ass Cybermobbing ginn. Mee du hues dat awer net eleng gemaach, mee du hues dat zesumme mam David gemaach, e Schoulkolleeg vun dir. Du hues hie gefrot, bei der Violence matzemaachen, déi s du op TikTok eropgelueden hues, fir d'Affer ze erniddregen. Et gëtt dir also harcèlement obsessionnel, dass den Artikel 442 Tiret 2 vum Code pénal reprochéiert an dass du déi Messagen diffuséiert hues. An dat wäert an den Artikel 383 et suivants vum Code pénal. Du hues haut hei och en Affekot derbäi. Jo, ech assistéieren d'Emma. Emma, du weess elo ëm wat et geet. Wëlls du eis eppes dozou zielen? Nee.
Nee.
An deem Dossier do sinn e puer Videoe saiséiert ginn. Da kucke mer eis déi elo mol zesummen un an duerno kucke mer weider.
La musique
Voilà, hues du der ni Froen dobäi gestallt? Eppes wat eng Kéier am Internet dran ass, dat bleift do dran an dat geet ni méi do fort. Mee et war jo op menger privater Säit. Jo, mee dee Message, deen ass ëffentlech zougänglech fir jiddereen, deen e wëll gesinn. Hues dech jeemools bei deem Jong do entschëllegt? Nee, ech hu jo just meng Meenung gesot. Bah, e Video am Internet diffuséiere, wou engem ouni Grond e Rucksak erofgerappt gëtt, dat huet näischt mat senger eege Meenung ze soen ze dinn. Et gi verschidde Weeër, fir sech ze entschëllegen. Zum Beispill en Intermédiaire froen, mat den Elteren oder mat enger Vertrauenspersoun an der Schoul. Wéi ass deng Situatioun da lo an der Schoul? Ech krut e Conseil de discipline. Aha, wat ass dobäi erauskomm? Ech sinn net geflunn, ech hu missen zwou Wochen doheem bleiwen. Ech muss bis Enn vum Schouljoer zweemol am Mount an der Bibliothéik schaffen. Hm, a wéi geet et dir elo an denger Klass? Net gutt, et schwätzt bal kee mat mär. Hm,
weess dir vun der Situatioun a senger Klass? Nee.
Hm. Et ass wichteg, dass de mat dengen Elteren doriwwer schwätz, dofir sinn si jo och do. Du kanns och mat denger Direktesch an der Schoul doriwwer schwätzen. Du däerfs och net ausgeschloss ginn. Et ass wichteg, dass du de richtegen Ëmgang mat denge Matschüler fënns. Ech hunn hei all deng Messagë gelies an d'Videoe gekuckt. Wann s de sou mat dengem Ëmfeld ëmgees, da gëtt et schwéier fir Frënn ze fannen. D'Gespréich mat den Elteren ass och wichteg. Wéi hutt Dir da reagéiert, wéi Der vun där Saach hei gewuer gi sidd?
Mir hu probéiert mat him ze schwätzen. An déi nächst 5 Méint gëtt och keen Internet an den Handy ass jo scho konfiskéiert gi vun der Police. Gutt, da kucke mer elo mol, wat de Parquet dozou ze soen huet.
Jo, merci, Här President. Wéi gesot, gëtt dem Emma reprochéiert, déi Videoen ebe gemaach ze hunn, ëmmer an ëmmer erëm, se op TikTok eropgelueden ze hunn, ouni d'Awëllegung vum Opfer, fir de Bouf eben ze ploen. Soudatt ech och dono d'Geriicht wäert froen, d'Infractione vum Harcèlement obsessionnel a vun der Diffusioun vu Messagë mat Gewaltcharakter zréckzebehalen. An du muss der bewosst ginn, datt wann s du esou eppes an den Internet setz, de President huet dat och scho gesot, dann hues du keng Kontroll méi dodriwwer, wat domadder geschitt. Dat huet wierklech laangwiereg Konsequenzen an du kanns dat net méi op iergend eng Aart a Weis duerno erëm zréckgängeg maachen. Wann s du elo Majeur wiers, also schonn 18 Joer häss, da géing mer och net virum Jugendgeriicht stoen, mee da wiers de déi aner Säit virum grousse Geriicht an do géings de ganz aner Peinen, also Strofen, riskéieren. Ech wëll nach eng Kéier bewosst maachen, wéi grav dat ass. Den Artikel 383 vum Code pénal gesäit eebe fir d'Diffusioun vun deene Gewaltmessagen eng Prisongsstrof vu bis zu fënnef Joer vir an och eng Peine d'amende, also eng Geldstrof vu bis zu 75.000 Euro. An och fir den Harcèlement obsessionnel géings du scho bis zu zwee Joer Prisong riskéieren An och eben eng Geldstrof. Bon, du muss der wierklech bewosst ginn, datt dat, wat s de hei gemaach hues, grav ass. Bon, Här President, muss ee soen, säit Abrëll dëst Joer war et elo roueg. D'Emma huet näischt méi an den Internet gesat, wat iergendwéi eng Infractioun kéint duerstellen. Mee nawell muss du wëssen, datt, wann esou eppes nach eng Kéier sollt virkommen, da riskéiers de op Dräibuer placéiert ze ginn, voire souguer an d'Unisec, wat dann eng zoue Struktur souguer ass. An ab 16 Joer kanns de och schonn wéi en Erwuessenen déi aner Säit consideréiert ginn an dann eben zu deene Peine condamnéiert ginn, déi ech der och elo grad erkläert hunn. Ech hoffe wierklech, dass de verstanen hues, datt dat, wat s de gemaach hues, ebe schlëmm ass. Dat ware 25 Videoen, déi s de do an den Internet gesat hues, ëmmer an ëmmer erëm, wéi gesot, fir dee Bouf, ze ploen, ze belästegen à tel point, datt dee wierklech Angscht hat fir an d'Schoul ze goen. Dat ass wierklech schlëmm an du hues jo och elo selwer e bëssi gesinn, wéi dat ass, wann een ausgeschloss ass an der Schoul. Bon, wat d'Sanktioun elo ugeet, d'Mesure éducative, déi ubruecht wär géing ech Ed Geriet deemno bieden, hei Oeuvre philanthropique ze spriechen, dat heescht Aarbechten am Sënn vun der Allgemengheet, déi net bezuelt sinn. fir dass de ebe verstees, wat s de do gemaach hues, wat s de der Victime ugedoen hues, mee och wéi ee Schued, dass de der Gesellschaft am Fong gemaach hues duerch deng Strofdoten. Ech géing d'Gericht och bieden, den Handy, dee saiséiert gouf, ze confisquéieren, well deen eben d'Basis war vun deenen Infractiounen, déi s de gemaach hues. Wat d'Enquête vum SCAS ugeet, muss een allerdéngs soen, Här President, datt déi ganz positiv ausgefall ass. Den Encadrement vun den Elteren doheem, deen ass gutt. Bon, do muss d'Emma zwar elo éischter sengen Eltere Merci soen wéi sech selwer. Mee nawell géing ech elo hei kee Placement froen, mee fir e Maintien en milieu familial mech ausschwätzen. Soen ech Merci.
Maître, Dir hutt d'Wuert.
Jo, Här President, Madame le Procureur, d'Internet, d'Internet ass eng nei Welt, an där déi Jonk haut mussen och eens ginn. An déi Welt ass leider voller Geforen. An et ass haut e Beispill, e trauregt Beispill, mat deem mer haut, haut bei Iech kommen, andeems effektiv d'Emma falsch agéiert huet, andeems et déi Biller do op den Internet gesat huet a sech vläicht net bewosst war dee Moment, wat fir eng Ausmoossen dat kéint fir Matschüler, Matschüler hunn. D'Emma huet awer vun Ufank un déi Saach zouginn. D'Emma kënnt haut och bei Iech, ass opgereegt, huet och verstan haut, dass dat schlëmm ass, ass deem och elo haut bewosst an et deet him deet him och Leed. D'Emma war och selwer Affer gi vu Matschüler duerch dës Affär, ass isoléiert ginn an ass sech huet dat och eeben erlieft, wat säi Matschüler erlieft huet an do kënnt dann nach derbäi, wat och richteg ass, wahrscheinlech, dass d'Schoul och intervenéiert ass an d'huet do jo och Conseil disciplinaire kritt, sou dass et do och nach eng Kéier e Rappel à l'ordre vun der Schoul krut. Dobäi kënnt dann och nach, dass d'Emma doheem och nach eng Kéier erkläert krut, dass et falsch agéiert huet, sou dass dat wat geschitt ass, kann et leider net méi drop zréckkommen, an op der anerer Säit huet et awer duerch d'Schoul, duerch de Famill an haut virun Iech déi Saach nach eemol erkläert kritt. An ech mengen, haut huet et et och de Message definitiv verstanen an wäert och déi Welt vum Internet anescht ugoen. Ech gleef mech de Conclusioune vum Parquet, dem Réquisitoire vum Parquet zouschléissen, andeems ech dann och effektiv ubruecht géing fannen, datt d'Oeuvres philanthropiques eng gutt Mesure hei wieren, d'Emma huet jo au-delà vun där Strof oder vun där Mesure éducative och nach ebe wéi gesot de Conseil disciplinaire an doheem jo och nach eng Kéier Rappel à l'ordre kritt, sou ech fannen, dass dat eng ugemoosse Strof wier. An da géing ech och effektiv de Maintien au milieu familial och plädéieren an drop insistéieren, wéi gesot, de Rapport SCAS ass positiv an d'Famill këmmert sech ëm d'Meedchen an déi Konditioun doheem, de Verhältnis doheem ass ganz gutt, sou géing ech iech bieden, dann de Maintien ze spriechen. Merci. Voilà, hutt Dir elo nach Froen? Gutt, Emma, dann hoffen ech, datt mer eis ni méi hei erëmgesinn. D'Urteel ass da fir an zwou Wochen. Wann Der domadder net averstane sidd, dann hutt Der 40 Deeg Zäit, fir an Appell ze goen. An domat ass d'Sitzung dann opgehuewen an Dir kënnt heemgoe wann Der wëllt.

Sou, du schwätz Lëtzebuergesch? Gutt, da schwätze mer Lëtzebuergesch. Du bass den David Meyer an du wunns 5 rue Robert Biever zu Bartreng. Ass dat richteg esou? Jo. Gutt. Du kriss haut hei vum Parquet reprochéiert, express fir dee Video kënnen ze maachen, d'Affer erniddregt ze hunn, wärenddeems d'Emma gefilmt huet an duerno de Video eropgelueden ze hunn. Wat wëlls eis dozou zielen? An géing mech och interesséiere firwat dass de dat gemaach hues. Ech wollt der Mamma seng Opmierksamkeet. An du hues der deemools keng Froe gestallt? Eppes Näischt. wat eng Kéier am Internet ass, dat ass dran an et geet ni méi fort. Mä ech hunn éierlech gesot just no der Plainte ugefaange mat nodenken.
Hm. Hues dech da jeemools beim Jong entschëllegt?
Jo, also ech hu mech nom, no der Plainte hunn ech nogeduecht, wéi gesot, an ech hu mech dunn och entschëllegt. Hm.
Lo deng, deng Eltere, wousst Dir eppes vun deene Videoen do?
Ma nee, mä esou hu mer jo och net erzunn.
A wéi hutt Der reagéiert, wéi Der vun där Plainte hei héieren hutt? Mä war ganz gutt erféiert. Mir hu jo och probéiert mat em ze schwätzen, mä dat huet awer réischt no enger gewëssener Zäit eppes bruecht. Hm.
David, wéi huet deng Schoul da reagéiert? Meng Direktesch huet mat mir geschwat an ech wor zwou Woche vun der Schoul geflunn an ech ma lo Projeten niewent der Schoul. A wéi ass deng Situatioun lo? Majo, et geet mer elo e bësse besser.
Majo, da sinn ech frou, datt et der besser geet. Mee du däerfs eppes wéi dat doten ni méi maachen an ni méi hei erëmkommen. Jo. Bon, da kucke mer, wat de Parquet dozou ze soen huet.
Jo, Här President, merci. Bon, David, et geet aus dem Dossier ervir, datt s de eigentlech en intelligente Jong bass. Du hues och iwwert dat nogeduecht, wat s de do gemaach hues, du hues dech finalement och entschëllegt, mee du muss och elo virukommen an dengem Liewen. Ech weess net ob s de der scho Gedanken doriwwer gemaach hues, e Suivi psychologique kéint der vläicht och dobäi nach hëllefen. Bon, wat elo d'Faiten ugeet, do ass bei dir am Fong d'Infractioun, also d'Strofdot vum Harcèlement obsessionnel zréckzehalen an och d'Diffusioun vu Videoe mat Gewaltzeenen. Wann s de elo Majeur wiers, dat heescht 18 Joer häss, da wiers de jo net virum Jugendgeriicht, da wiers de déi aner Säit an da géings de am Fong Prisongsstrofe riskéiere fir dat, wat s de gemaach hues. Du bass Complice vum Emma an du géings am Fong dann zwee Drëttel vun de Strofe vum Haaptauteur Riskéieren. Dat heescht, du muss der bewosst sinn, bei dir wieren dat dann bis zu 16 Méint Prison fir den Harcèlement obsessionnel an och fir d'Diffusioun ebe vun deene Videoen wieren et souguer bis zu 40 Méint Prison, zu deenen s de da kéints condamnéiert ginn, wann s de eben elo schonn en Erwuessene wiers. Dat just, fir dass du verstees, wéi schlëmm dat ass, wat s de do gemaach hues. Bon, de Rapport de moralité, dee vun der Police gemaach gouf, dee war awer ganz gutt. Ech bieden d'Geriicht, Oeuvre philanthropique ze spriechen an ech géing awer och proposéieren, datt mer bei engem Maintien en milieu familial géinge bleiwen. Merci.
Maître, Dir hutt d'Wuert.
President, Madame Substitutin, ech menge wat d'Strofdoten hei ubelaangen, den David huet e vollen Aveu gemaach, Hien ass nach immens jonk, ech mengen dat muss een sech e bëssen am Kapp halen. Hie wollt do engem Meedche gefalen an do wor en sech mengen ech de Konsequenze vu sengem Handele fir sech a fir d'Affer virun allem net bewosst. Hien huet elo seng Konsequenze och e bësse gespuert no deem Conseil de discipline, zwou Woche vun der Schoul geflunn, wou en eng Zäitche konnt mengen ech gutt driwwer nodenken wat en do gemaach huet. Hien huet sech och effektiv beim Affer entschëllegt. Muss een och elo soen, den David ass doheem ganz gutt encadréiert. Mir hunn e relativ zolitte Milieu familial. Ech denken elo, dass net onbedéngt sech nach weider Mesures éducativen hei imposéieren an ech géif natierlech och froen, dass hei e Maintien am Milieu familial géif geschwat ginn.
Gutt, Famill oder David, hutt Dir elo nach weider Froen? Gutt, dann ass d'Affär a Beratung geholl. Dir kritt en Urteel an zwou Wochen. Wann Der domat net averstane sidd, dann hutt Der en Delai vu 40 Deeg fir an Appell ze goen. An domat si mer da fir haut hei fäerdeg. Dir kënnt dann heem goe wann Der wëllt.
Mam David ass den Harcèlement obsessionnel bäibehale ginn. Hie krut 40 Stonnen Oeuvre philanthropique operluecht. Bei him ass e Maintien en milieu familial gesprach ginn. Mam Emma ass Harcèlement obsessionnel an Diffusioun vu Gewaltvideoen bäibehale ginn. Hatt krut 80 Stonnen Oeuvre philanthropique operluecht. Bei him ass och e Maintien en milieu familial gesprach ginn. De Gabriel huet e Schuedensersaz vu 500 Euro um Zivilgeriicht zougesprach kritt.